kan tin mino pawl nih chip to lai kum kan khrifa putlang tar zei da si sim ko mi cho robot ni last one page sim ko na la he eh zet ne thappi chip to mira chip ko To be faithful, yeah, not only then, before the people, but also before God. Tin, minung hmai ah, minung hmai lung ah fel mi selo in, pathian hmai ah fel mi ti kha atu kumi kan mo to si. Le, ve Bible chang, minung Paul Bible chang, we can, we can uh, be verse. le tukum ah keimah hi keimah ngai hi ka phih min le lemi he ve tukum ka bia tlang tar si ti minung phai lung ah fel mi si loin pathian mai ah fel mi si lo me le a kum khat chung kan kan kan tlang tar he kum a dih lai te hman nan thiam lo sia chu har ngai la hiao Let being faithful not only before people but also before God timi khi tukum ah kan tlangtar si. Le Bible cang cu Efesa dal ruk cang ruk in cang sarih tiang kha ve tukum ah kan bi tlangtar si. Le kan hmu zar i keimah thongthra ka chimmi bi tlangtar. Mindo paul si lo tu cu upa ko. Zeitindah? Thil hmete ah cun awtlak simi khumdem piak ta hna usih. Amen. Okay, a Bible cang. Being faithful in the leader things timi kha kan hnu zarah keimah tlangtar a si te. La thil hme tete thil hme te na ruahmi a biapi lomi na ruahmi han ra ko Bawipa nih an test cu. Salome. La thil hme te a zum awtlak na sinak te ni khan te nangmah kha ve Bawipa hmai ah khan te zum awtlak na si cu.

Baibal cang kan relmi cu Luka dal hleiruk cang hna kha kan hnuzaar ah khan kan chim si. Thil tete na ruahmi ah khan Bawipa nih zumh awk tlak na si le si lo kha an test. Mah kha ve kan hnuzaar ah kan chim si. Le atu tan cu nihin cu nihin chim ka duhmi cu Ruahchannak hrampi Jesuh na co cang maw? Have you got Jesus, the source of hope? Mu. Ruahchannak hrampi Jesuh na co cang maw? timi he tuchun canak le ruahti ka tumi si. Ruahchannak hrampi mu the source of hope mu. Jesus is the source of hope. Jesuh cu ruahchannak vialte kan ngeih vialte hram a si. Amah Jesuh hi na co cang maw ti kha tutan ah van chim kan mi si. Baibal cang atu nai ka relmi kha van nawl ṭhan lai. Rom tal hle nih cang hle nih e chinchiah long foi ngai ma Baibal Baibal cang hi a ṭha zong ṭha ngai. Ve kan rel piak ton hna lai. Nan i ruahchan mi thong khan nan tha nuam ko. Harnak nan i tikah lungsau thinfual in um u law thlacam zungzal u. Nan i ruahchanmi thong khan nan tha nuam ko u. Harnak nan i tikah lungsau thinfual in um u law thla cam zungzal u. Be joyful because you have hope. Be patient when trouble comes and then say pray at all times. thla cam zungzal mi he ve tu chun chan ah ATP ko ka bai ve cang re kan mi si le voi dang in phung kan chim bantuk in te a pung zuli kan chim ti lo kan fali na kha lai hol chiam lo tikah zoh si ding kha kan tuah tikah khan a ngeih zia kha thiam khon mi zum la a ngeih har ngai lai tiah ka ruah eh Ke zeiruang na ruahchannak hrampi Jesuh timi biatlang tar i chim ka duh ti ahcun tu tu zarh hi ruahchannak zarh si le Advent uke ti ti si le Advent uke timi cu Advent timi cu zei ta si ti ahcun te we siangpahrang pakhat hna a ra tlung a ra tlung dimi khi Silome bawi pakhat ah a rat tlungmi mi kan an rak hngahmi khi Advents tiah an timi cu si. Asilem a kha kan bawipa Jesuh Khrih a rat lainak hi kan van hngah tikah khan makha Advents kuke tiah kan timi si i Jesuh hngahnak zarh kan ti hnga maw le a si i makha Jesuh hngahnak hngaknak zarh ah khiti zeidaumte zeidaumte cun zarh li um mu fire uke um te

mu a pahnihnak cu dawtnak si shal i het a pathumnak cu lunglawmhnak len e a pahnihnak cu deihnak friend mah hi ve kan khrihfabu nih hin christmas lai te ah events na khin avents dak uke ah khin te jesuh khrih a chuah lainak zarli chungah khan a biapi ah ruah ṭhan hau si ti kha ve kanmah nih hin kan i timtuahmi cu si Cucaah cun kan reltu hna lai hi hna hi kan nunnak ah a herhmi hna si kan relṭitu hna lai pakhatnak one two three ruahchannak hup mu nawl kan rel chin hna lai kan fale hna caah one two three ruahchannak hup dawtnak shall he had lunglawmhnak gleden daihnak friend huhma pali kha ve kanmah nih kan ruah ding khi si la tutan zarh cu zasi ruahchannak zarh hup mu ruahchannak Jesuh Khrih nih a kan phormi ruahchannak Jesuh Khrih nih khan khamnak zong kan pek lo ruahchannak kan pek dawtnak zong he kan phorchi lunglawmnak zong kan phorchi deihnak zong kan phorchi ma vialte hna hi kanmah nih hi avans ukalh ke chungah hi te kan ruah ṭi dimi a si ti kha chim ka duhmi si. La zeitindah zeitindah ruahchannak hrampi Jesuh kan co khawh lai ti hi chim ka duh. Ruahchannak hrampi hi Jesuh hi zeitindah na co khawh lai? Jesuh na co lo si ahcun ve ruahchannak, dawtnak, cun lunglawmnak, deihnak kan timi hna hi na co kho lo. Si ko me? Le Jesuh na co lawngluang kan Jesuh Khrih thawng in hi hna pali hi na co khawhmi si. Cucaah cun kan nunnak ah biapi ngaingaimi cu Jesuh co hi a si. Jesuh kan co khawh naning caah hin ve Baibal ca nih a kan chimmi cu ve Matthai dal thum ah khan aa nihin kan relmi khi a si. Mathai ṭal thum ah hin Jesuh kan co khawh na ding caah Pathian nih ahodah van thlah ti ahcun Johan a van thlah. Johan van thlah i Johan cu vale ah khin a ra i a hung chuak i Jesuh Khrih a rat lainak kong khi a chim. Le Jesuh a ca lam a sertu khi si. Johan hi ve Norway Holy an chimmi cu forlui pek ti an ti foreign na mu foreign na ke Jesuh a kalnak ning ca lam sil bia hu tiah a ti tu khi si tahchun nang a bawi pakhat ra di si mu ve khong nge ra di si mu ti khong nge ra di si khong ngei hmai ai khan ti khong nge ra lai ra cong long bu tim tua te in ro mu tiah ve ar chim tu hi Johan a si i mai fo le be tiah no hol zong in timi si Jesu rannak ni a thong tha chim tu si e Johan ni a chim mi cu zeritia cun ti ve Jesuh a ranlakmi caan lamsir piak u tiah a timi thongṭha khi Johan nih cu a chim. Le a chimmi hi Matthai dal thum Matthai dal chung, thum chung chungah hin aa ṭial i mai mi rawhral keimah nih van rel tu law in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying repent for the kingdom of heaven has come near Near this is he who has spoken of truth the prophet Isaiah a wise of one calling in the wilderness prepare the way for the law make straight paths for him tiatu le hi ka dona ba chim kanu mi chu ve prepare for the law pa ti mi chu bui pa cha lam sare u A lam kha ding tein ra tuah piak u tiah ve Johan nih khi ve a rak chim mi khi si mah hi Isaiah nih a rak chim cang mi khi Johan kong kha a chim ṭhan mi si le Johan cu Jesuh a rak nak ning caah khan lam ser piak u tiah a autu khi ve a si le Johan nih a chim mi cu zei a si tiah cun a biapi mi cu zei tiah cun repent for the kingdom of God has come near ti le na sualnak ngeichiu mu repentance timi sualnak ngeichihnak kong kha ve a chim si le Jesuh ran nak ning ca khin ti lam saluk ti ti tikah khin ti kan timtuar mi cu kan lungthin khi si atu kan mino hna nih ve zu le train ha ina kan tam piak chu mu a lingli hi ṭam hman hna ma selaw na lungthin chungah khan na timtu a thiam lo si ahcun ti ve Jesuh a cam kho hlei lo Jesuh a cam hna ding caah cun linglei khi sela na chunglei khi si le na chunglei khi zeitindah na timtuah lai ti ahcun repent na sual na i ngaihchih ti khi Johan nih cu aumi si sing Cucahcun Jesuh na co khawh hna ding caah biapit bikmi na thinlung ah na timtuah dingmi cu zeidah si tiah cun sualnak ngeichih khi si repentance sualnak ngeichih hi a si timi hi tuchun caan ah chim ka duhmi si le sualnak ngeichih sual ngeichihnak kan timi repentance cu zeidah a si ti ahcun ve repentance timi cu ve Greek holh in metanoia ti tiin a ra an ti Metanoia timi cu a complete change of heart thinlung thlen hi si tiah ti. Thinlung thlen kan timi cu zeidah si tiah cun ti a thinlung thlen tiah kan timi cu ve oh ve metanoia timi cu thinlung thlen asilole ruahnak thlen change of mind macun lam thlen ve ke na kal cu mu hiti na kal cu mu hiti na kal le oh ka pale na ti le hitin na voi kir ve khi ka palti na hngal lawng a za lo na kal le ka palti na hngal lawng a za lo na hngal ko na tin kal chi ahcun ma ka sual ngei chihnak si lo sual ngei chihnak kan timi cu na thillung Jesuh a cang khawna ri ca ve na thillu tim tua lo timi cu na kal cu mu na kal le na kalnak hi na palh tikah khan na mer tha a si ti lo ti na kal tha makha sual ngei chihnak kan timi cu si le motor kan hmuh cu mu motor kan hmuh le curu kan hmuh le kan palh cu mu kan palh tikah aw ka palh tiah na kal si sia cu makha ve a si lo na na palh lak thei tikah khan na hung kir ṭhanmi khi sual ngaihchihnak tiah kan ti cu cucacun nu le pa hna na sualnak kha ngei chih u nan palhnak kha ngei chih u phun ah kan chim cu cun ra kil hral u pathian hi bochan cang u le mah kha sual nge chih na hau tiah kan timi cu si le zeiruang ah dah zeirung ah sual nge chimnak hi a herh ti ahcun a pakhatnak cu zei si ti ahcun ve Jesuh kan co khawhnak hnga caah a si na sualnak hi na nge chih lo si ahcun Jesuh na co kho lo zungzal nunnak zong na co kho lo

Om Vente Set timi sual ngeihchihnak repentance kha an ngei lo. Cu tikah anih khi Jesuh khi an co kho lo. Cucaah cun Jesuh kan co i zungzal nunnak kan hmuh khawhnak ding caah khan ve hi sual ngeihchihnak hi a herhmi a si. Cucaah cun hika zawn ah Johan nih timi cu Pathian pennak cu a nai cang caah nan sualnak kha i ngaihchih hna u. Nan sualnak ngaihchih u ti khi ve kan thilnung timhtuahnak khan a chim a si. Le Marka dal khat cang he nganak hi ve Jesuh nih a chimmi a si. Jesuh nih a voikhatnak te a thawngṭha chimmi cu amah bia hi a si. A chimmi cu a chimmi cu kan rel pik tuan hlah lo mu. Markat dal khat Marka dal he kan cang he nga khi ka rel la kha. A can kha phan cang Pathian pennak cu a phan dengmang cang nan sualnak kha kaltak law thawngtha kha zum tuah u ti ema khi mirang mirang zat zong ka tial chi chu mu le Jesuh nih a vui khanang te thongtha chi mi zong hi sual ni chi nak a si Johan zong nih ve a voikhatnak cu thonghra cimi sual ngeichihnak a um si. Cucu zumtunak kan nunnak hi ti first step a pakhatnak step bak si. The first step bak si. Cucah cun Jesuh kan zumh i kan co i khamhnak kan hmuh khawhnak ding caah pakhatnak a biapi. A pahnihnak cu Pathian pennak chungah kan lut khawhnak ding caah a si. Na sual na na ngeichih lo si ahcun ve Pathian pennak chungah lut khawh a si lo. ve ka zum tian ti ko lai natin pennak chungah khin na lu kho le lo na zum lawng za lo pennak chungah hin na lu hau a pathumnak cu ve sual nge thiamna na hmuh na hnga caah asi chanrelnak pasarih dal hleli khi kan rel pe hna lai chanrelnak cauk pahnihnak pasarih dal he bi khi ka rel lai ka mi nih ka kawhmi ka mi hna nih an lung an ṭhum i thla an cam i ka hmai kha an kawl i an lang ṭhat lo khan an mer ahcun van khin ka rung thei lai i an sualnak cu ka ngeihthiam hna lai i an rang cu ka damter lai ka sual cang tiah kan ti i sual ngaichihnak kan ngei ti lawng hi pathian i pathian sin sual ngaithiamnak kan ngah Cucaah cu tuchun can ah ve na nunnak kha van i check ṭhan law ah Bawipa hiti ka nu hi a a ṭha lo tiah na tim khi na ngeichih si ahcun Bawipa sin sual na sual ngaihthiam na na hmuh lai. Bawipa nih thluachuah pe ko hna seh. A thinlung te he na thinlung te ah hi te ka tuahmi te hi hi te ka nungmi te hi siloma hi te bia ka chim tawnmi te hi tiah na ti sual ngei na sualnak khi na ngeichih si ahcun Bawipa nih na sualnak a ngei thim lai i ve nangmah kha damnak na hmuh lai palinak cu damnak kan hmuh khawh lai ding caah an ram cu ka damter lai ka dam na Baibal ca kan hmuh cu a dammi zumtu na si khawh na ding caah cu ti na sual na na theihmi khi na ngeichih lawng khi a dammi zumtu na si khawh lai vale cu kan nunnak hi ti ve Pungrua ṭha ngaimi maw ṭha deuh, pungrua der ngai nai dam ngai maw ṭha deuh. Sirum e. Dam a biapi tuk cu. Cucacun cu mei bantuk khin thlarau le zong khin na dam hau cu. Na sualnak, a sualnak aa ngehchih thiammi hna cu Bawipa nih a damter hna. Cucacun damnak kan hmuh khawh na ding caah sual ngaihchihnak hi a her ti kha hika zawn ah chim ka duh. Le sual ngaihchihnak a si lomi pahnih van chim ka duh. A pakhatnak cu zeidah si tiah cun sualnak kan tuahmi ruangah kan ngeih a chiami cu sual ngaihchih si lo. To feel sorry for our sins is not repentance. Avoi tampi cu ve kan sualnak ruang khi ka pal tiah kan kan le hngalh ko. Asinatein kannih kha ve kan tuah tawnmi kha ve kan ngol lo cu. Bia ṭhalo kan chim zong kha kan ngol lo cu. Sual ngaihchihnak kan timi cu ve ṭhu ṭhan bik, ra kir ṭhan khi si. Nun i thawk ṭhan khi si. Bawipa duhmi in nung nung khi a si. Cucu ve sual ngaihchihnak kan timi si. Cucahcun ve sual ngaihchihnak kan timi cu na sualnak hi naa theih tikah ve stop na tuah cu mu stop na tuah le na hung kir le Bawipa duhning tein na nungmi khi sual ngaihchihnak kan timi cu pakhatnak. A pahnihnak cu sual ngaihchihnak a si lomi cu bia khiahnak kan tuah mu, bia kamnak hna kan tuahmi khi a si. To promise is not repentance. a kan tuah ti lai lo kan ti kan kaan in kan ti biakam hna hna kan tuah asinain kan tuahmi kha kan ngol lo cu biakinn ah a kaa pumh cang lai felte kaa pumh cang lai kan ti asinain kan lung kan ti ko nain kan kaa zong kan ti ko na te pum loin kan um ṭhiṭhiam si ahcun mah kha sual na ngei chinnak salo ka na nunnak bak khan na thlen tik lawngah khan sual ngei chinnak hman cu si ti khe ve sual ngei chinnak kan tim cu si I kan sualnak na ngeichih khawh lonak cu zei ka si ti ahcun pakhatnak cu kan ve kan sualnak hi kan hmuh fiang lo ca a si. Minung tampi nih kan sualnak kan ngeichih kho lomi cu aw ka tuahmi hi a ṭha ko a ding ko ti kan i ruah peng ca a si. A pahnihnak ah ve cheukhat nih ve kan sualnak kan ngeichih khawh lonak cu zeiti ahcun kan sualnak kha zeihmanh rel lo kan tuahmi khi a pawi lo tiah kan ruah peng. Because they ignore and hide their sins. Kan sualnak zong hi kan thup cu, kan thup cu. E cu ruang kan sualnak hi kan i ngeichih kho lo. A pathumnak ah sualnak kan i ngeichih kho lomi cu zeitintiah cun midang he ve an i tahchun cang a si na nun khan midang hin a tahchun si ahcun aw na ngeichih dengmang cang ko lai asinain aw amah pa zong sual ve ma lu zong sual ve tiah na ti i nangmah zong kha na sual nan na ngeichih kho lai lo cucaah cun sualnak kongah cun midang hin a tahchun lai lo nangmah na sualnak cu nangmah te na ngeichih lawng Pathian sinin ngeihthiamnak na hmu lai damnak na hmu lai khamnak na co khawh lai Cucacun ve ma hi sualnak kan ngei chih khawh lonak a rum a si. Le ve Johan nih khin a ra chimmi cu Mathai dal rih cang rihnak khin a timi cu ve a theitla in langter u tiah ti nan sual nan sualnak nan i ngeichihnak cu a theitla in langter u ti ve to show the fruit of your repentance a ti

Cucaah cun aa dawtmi nu le pa hna, Jesuh Khrih kan co khawhnak ri caah hin ti a biapimi cu kan nunnak taktak pokin te sual ngaihchihnak in kan langhtermi khi a si timi khi chim ka duh. Le Johan nih khan ramcar chungah khan ve nan sualnak kha ngei chih law tipil mi u tiah thongṭha ra chim cu mu. Le repent and uh, baptize ti be baptized mu tipil in u tiah Johan nih khan thongṭha ra chim. thawngṭha rak chim i minung tampi kha Johan sinah cun an ra i tipil in tipil in ti cun an siang ko lem e ya le ve tipil in le dop kha an ngei an ngei i an ngei tikah ve minung tampi kha Jesuh sinah an ra i an timi hna cu an timi hna cu zeidah si tiah cun ah ke zeidah ka tuah lai tiah ti kha ke zeidah ka tuah lai an ti Na innpa kha va daw hna, Salome, thil ṭha ka tuah hna tiah a chim. Ralkap pawl zong khan ra, e ke zeidah ka tuah lai ti. Minang minung kha tangka va chut ti hlah u, nan lah kha khan ve va za cang u tiah ti. Zoha nih a chimmi hna cu zeidah si tiah cu ti an nunnak taktak ah a theitlai langmi sual ngehchihnak kha a chimhnak. Cucaah cun tuchun caan ah nan chim sinah chim kan duhmi cu mirang man rel tul maw repentance is change of heart change of your behavior you stop your bad behavior your bad thoughts and you live in accordance with the will of God Pathian tu nih nung hram nai thok mi te khi me hi ve Jesuh Christ na co khona ding ca repentance tiah kan timi cu si ti kha chim ka duhmi si. Le Jesuh cu kan ruahchannak hrampi a si. Mah hi van chim ka duh. Le mah hi mah Bible ca hi keimah rin van rel tu le maw remember that in the past you were without Christ ati amah hi ve pakhat na chimi hi zenes ti ahcun hlan lio ahcun nangmah cu Jesuh Christ lo in run um ti Nangmah cu hlan lio cu Jesuh Khrih lo in an nung ti. Jesuh Khrih lo in Jesuh Khrih zung lo in an nungmi hna kong khi a chim i si. You were not citizens of Israel and you had no part in the, the agreements which the promise that God made to his people. Pathian nih mi hna chungah biakamnak a tuahmi chungah khan nangmah cu covo na ngei lo ti. Jesuh Khrih nan na ngei lo si ahcun ve Pathian in biakamnak a tuahmi chungah khin nangmah cu covo na ngei lo ti. You had no hope. Ruahchannak na ngei lo. Jesuh Khrih na ngei lo si ahcun ruahchannak na ngei lo eh. You did not know God. Pathian zong khi nan hngalh lo ti. Cucaah cu chim ka duhmi cu if you do not have Jesus you have no hope because only Jesus is the source of hope. Jesuh Khrih lawnglawng hi uh, the source of hope a si. Cucaah cun Jesuh Khrih na ngai lo si ahcun ruahchannak taktak timi hi ngai khawh a si lo ti hi uh, chim ka duh. Cucaah cun Jesuh Khrih nih ruahchannak kan phorhmi hi uh,

Cinam pin le nunnak hi ve pakhatnak ah ruahchannak kan ngei. Le Jesuh Khrih ah zumina cu kan thihnak hi a donghnak a si. Kan thi hnu zongah kan zungzal nunnak kan ngei lai timi ruahchannak kan ngei. Le hika zawn ah hin Lai Bible hi cu nan theih pengmi si le Mirang mirang ca hi kan rel tawn mu. Our friends we What you to know the truth about those who have died, so that you will not be sad. A thi chia mi na kong ah khan biatak hi na nge chia na ngalo biatak hi hi biatak hi hngalter kan dun ha. As are those who have no hope. Rua chan na nge lo mi na batu na nge chia na hnga lo hi biatak hi hngalter kan dun ha. We believe that Jesus died and rose again. Jesuh cu a thi i a tho ṭhan ti kha ka zumh. So we believe that God will take back which Jesus those who have died believing believing in him. Jesuh zumbu tein a thimi hna kha Pathian nih a ratpi ṭhan hna lai ti khi kan zumh ti. I cu ruahchannak a kan ngeih cu cucaah cun ve zumtu hna cu Jesuh Khrih a thi a tho ṭhan cang bantuk khan amah zum u tein thimi hna cu kan tho ṭhan lai timi thinhung pin lei ruahchannak a kan ngeih. Cucaah cun naa redi maw? Thihnak kan timi cu thihnak kan timi cu zei ti a tlung lai kan hngalh lo cu mu. le minung zong thi kho tar zong thi kho asilole ngakchia zong thi kho si cucaah Jesuh nan zumh tikah khan ve pakhatnak ah ruahchannak Jesuh nih kan phorhmi cu thinhung pin le zungzal nun ah ruahchannak kan ngei ti kha pakhatnak ah chim ka duh a pahnihnak ah chim ka duhmi cu zeitintiah cun ve Pathian bochan in vawlei cung he kan si lo ve Jesuh kan zumh tikah khin Pathian bochan in ve vawlei he kan nung cucu ruahchannak lakah ṭha bikmi ruahchannak si Le Pathian bochannak cun a chuakmi ruahchannak kan ngei. We have hope through uh, believing in God. Pathian kan zumnak cun a chuahmi ruahchan, uh, ruahchannak kan ngei. Pathian bochan hi vawlei cung hi khua kan sa. Le hi Bible cang hi ve rel ka tumi cu uh, Psalm sawmthum le par, uh, pali cang vet na The Lord is near to uh, the brokenhearted. Pathian cu lung a dongmi hna kha umpi hna i He saves those who have lost all hope. Ruahchannak ngei ti lomi hna kha a kham hna. Cucacun Pathian hi ti kan Pathian a um ruangah khan ti a caccan ahcun ti ve ngandam lonak zong kan tawn rualchan ah a donghnak zong hi kan lung zong hi a dong ko sihmanhsehlaw pathian sinah thla kan cam i bible ca kan rel ṭhan tikah khin ruahchannak kan ngei ṭhan dengmang cucu jesuh khrih a ngeimi hna nih ve kan vanṭhatnak si cucahcun nifatin te vale ah kan nunnak hi ti ruahchannak he kar kan hman khawhnak cu pathian jesuh khrih kan nge caah si pathian bochan i kar kan hman khawhnak cu Jesuh Khrih kan ngeih ca a si ti kha hika zawn ah van chim kan u si. Le Isaiah sawmli cang sawmthum na hi ka rel lai. Sawmli cang sawmthum na hi te. Sihmanhsehlaw Bawipa a bochanmi cu thazang thar an la. Mupi bangin an zuang lai, an tlik tikah an ba lai lo, an kal tik zongah an tha a dih lai lo, tiah ti. Si lo me? Le chim kan umi cu zei na si ti ahcun ti ve hika zawn ah hin Bawipa a bochanmi tiah ti cuang Bawipa a bochanmi tiah ti le Bawipa a bochanmi tiah timi hi Mirang Baibal cheukhat ahcun Bawipa aa ruahchanmi cu ti cucacun ve chim kan umi cu zei ti ahcun ve Jesuh kan ngeih tikah khin Pathian bochan in vawlei cung hai ve kaa ka han Le cucaah cun kan tonmi thil zong hin thazang kan lak kho ti hi i kalon ah chim kanu. Le Filipi dalli cang hlei thum na hin zeitete cun Filipi dalli cang hlei thum Filipi dalli cang hlei thum ṭhawnna ka a ka petu Khrih thawng in zei thil po ka tuah kho ko hna tiah le ke Jesuh khi kan nge tikah khan ti ni fatin te kan nunnak khan ti thla kan cam ṭhan lemang Bible ca kan rel bawipa bochan in nun khawhnak hi kan ti cu cucacun Jesuh Khrih thawngin ṭhawtṭhawnak kan petu Jesuh Khrih kan nge caah khan ve zei thil paoh kan tuah kho ko hna timi zumhnak he khin kar kan han kho timi khi chim kan a pathumnak ah chim kan ummi cu ve zeidah kan nge tiah cun Jesuh Khrih kan nge tikah cun vision le tinnak mu vision le tinnak kan ngei. Jeremiah kule kual he khan kan zoh si ahcun zeitiah cun nan cai ka tinmi cu keimah lawng nih kan hngalh tiah Bawipa nih a ti. Cucu vanchiatnak si loin thluachuahnak a si lai tiah a ti. Le mirang mirang Baibal aa aa ṭilmi cu nan hmuh ko cu maw? Le le Pathian i ti amah kan zumh tikah hin ti a fale hna hi kan ca hin tinnak kan ngei piak cu. Cu tinnak kha zeitindah kan hngalhter tiah cun kan lungthin chungah kan hngalhter. E kan nung chin chua kan hngalhtermi khi ve minung he te vision tiah kan timi cu si. Cucacun vision kan timi cu Bawipa nih na lung chungah an hngalhtermi mu na si kho rimi na tuah kho rimi hna hi an si. Le vision cu vision is the revelation from God which can uh, you can be and uh, which you can do. Nangmah nih na tuah kho dimi le uh, na si kho dimi khi eh God made you know in your heart in your mind na lungthi chunga kan boipa ning hat ta ema kan nang hat thiam sia cun ve nangma kha ma kha na si kho lai na tuah kho lai Cucacun le amah kan nai timi na hal ruah thiam si ahcun mah ruahchannak hi na kal thiam si ahcun nangmah khi ni khat cu teinak na hmu lai. Le ve tinak kan timi cu Bawipa nih na chungah an pekmi kha nai tin lai i na lung chungah ummi kha na co lai. kan co lai, kan tuah lai mu, kan si lai, kan ngei lai. Le ve rutua uluatu na simi te nu le van ha na simi hi na lung chung te